Гадәттә мин менә бәләкәй вакыттан өйрәнгән, менә китаплар укып, заманында телевизор булмаганда, хәзер дә шунда дәвам итә. Мин журналларны гел укып барам. Менә соңгы вакытта миндә кызыксыну уятты Безнең мирас дигән. Безнең мирас бик мине җәлеп иткән әсәрләр, анда. Күренекле шәхесләр турында күп языла, тарихи материаллар, музыкага, әдәбиятка кагылышлы бик яхшы истәлекләр, мирас бит ул, аның сүзе дә истәлекләр белән бәйләнгән. Ә мин инде менә, бәлки белә торгансыз, шәхесләр турында язам, китап та чыгардым, Сәнгать лжелзлары дигән. Шуңа күрә редакторлар мине хуплап үзләренә чакырып торалар, Марс, шуны яз әле. Менә бу турыда, бу шәхес турында языгыз. Мин рәхәтләнеп аларга килеп материаллар тапшырам. Чыга тора, рәхмәт аларга. Аннары миңа бик коллектив ошый монда. Аларның менә дизайнер белә эшләүче туташ бик матур бизи. Уенчыгы да бар бит аның, гел моны җәлеп итәргә кирәк. Тегеләр шуннар белән. Аннары соң диапазоны бик киң. Монда нәрсә генә юк. Монда әдәби мирас, әдәби мирас, музыка турында да булды. Менә мин Сәйдәшев маршы турында бик кызыклы яздым истәлекләр. Вот, монда нәрсә генә юк, карарсың. Менә шуңа күрә мин журнал укучылар, газет укырга яратучыларга просто аларны эндәр идем. Кыйммәт түгел бит ул, сатып алып укып карагыз, аннары аңларсыз, телевизор ул әллә ни бирми безгә. Менә элеккеге традиция буенча без журнал, газетлар аркылы информация алабыз, мәгълүмат алабыз. кызыксыну туа сәнгатькә, сәнгати журнал бит инде бу. Менә шуңа күрә мин сезне өндим, һәрберегез язылыгыз безнең мирас журналына. Аннары күптән түгел, ә, менә тугызынчы санда минем чыкты бик кызыклы бер истәлек. Бер мең тугыз йөз алтмыш сигезенче елның маенда без бер төркем сәнгать әһелләре. Мин анда иң яшь идем. Алар арасында берсе аның Айрат Арсланов иде. Айрат Арсланов, Илһам Шакиров, Марат Әхмәтов, скрипкачы, Венера Шарипова, җырчы, Рөстәм Яхин, безнең данлыклы композиторыбыз. Миңа бәхет татыды, шулар арасында беренче мәртәбә капиталистик илгә чык. чыгып, үзебезнең сәнгатебезне таныштырырга, үзебезнең музыкага. Бу беренче мәртәбә булды. Аңа кадәр капиталистик илгә чыгармаганнар. Шушында без шундый бәхетле бер мизгелгә, бер мизгелгә тап булдык. Аларның бабалары шул фин татарларының ниндидер бик уже вафат булган, риваятьчегә кадәр бер бабалары көй чыгарган. Гулкине бер туташ җырлаган да. Тавышы шундый түбән, моңлы, әзрәк Нәфисә Василова тавышына ошаган иде ул. Шуны тыңлагач, без шаккаттык, каян бу җыр, бездә Татарстанда юк бит ул җыр. Җәтәз, моны язып алырга кирәк, сүзләре шундый, күңелем, күңелемнән китми һич тә. Минем сиекле илкәем, анда минем сигән халкым, анда газиз, анда газиз, ә, анда минем сигән халкым, анда газиз әнкәем. Шул кадәр сагышлы җыр, без, шул кадәр безгә тә иселекле ул. Без аны отып алып, нотага салып, Казанга кайттык. Илһам әтәм, мин моны яздырам, ди. Рөстәм абый әйтә, син, ди, моны фортепиано белән генә, моңа оркестр кирәк, ди, мин сиңа, ди, оркестр язып бирәм, ди. Ә мин тоже кайт туга, хор өчен эшләдем моны. Җыр-бию ансамбленә бирдем. Алар Нәки Сәнбәтнең юбилеенда җырладылар. Менә шуннан соң Илһам радиодан бирә башладылар, Рөстәм абый язган аңа симфоник оркестрга аккомпанемент. Шуннан и таралып китте, без алып кайткан ки, без шатландык инде, ну, шапырынмадык, без алып кайттык дип мактанмадык. Әле бер җырчы җырлый моны, әле сразу таралды, менә бер унлап җырчы аны җырлыйлар хәзер. Бигрәк тә миңа ошады Илһамнан тыш, ни исемли соң әле, Руслан Баһадур җырлады. Бер генә ишеттем мин алардан, ну, шәп җырлый Руслан Баһадур. Вот. Шулай иттереп, менә безнең татарлар үзләренең моңын югалтмыйлар икән дигән фикергә килдек без. Э, чит татарлары да менә нәкъ безнең кебек теге чит иллеләренә бирелмичә үзләренең моңлы җырлары белән яшиләр, театрлар куялар, балалары, татарча бөтенесе. Татарча укыйлар. Ислам йорты бар, шунда бөтен ак-шәмнәр бәйләгән матур гына олы апалар чәй эчеп утыралар, җыелышалар Ислам йортында. Яшьләрнең аерым салоны бар, алар белән дә күрештек без. Күрештек кенә түгел, һәрбер өйдә җырлап, баян уйнап, аларга үзебезнең өйләрне таныштырдык Татарстандагы. Но аларның безнең җырлар, анда шатлыклы җырлар булмады. Хәзер ничектер менә гел шушындый моңлы, сагышлы җырлар. Үзләре чыгарган инде. Халык җырлары дип санала инде аларны. Алар белмиләр дә, кем чыгарган ул җырны. Үзләре дә белми. Сүземнең ахырында әйтәм, мирас, менә шушы мирас басып чыгарда аны. Нотасын да әле. Кайберәүләр аны файдаланырга мөмкин. Сүзләрен белмәсә, сүзләре дә монда язылмый. Әк кайсы биттә ул. Вот. Мин тәкъдим ителгән җырчыларга, яшь җырчыларга менә шушы җырны, без Финляндия мәмләкәтеннән алып кайткан җырны программаларына җырлар, җырласыннар иде. Бу бер җәүһәр дип атар идем мин. Милләтебезнең.